Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha.

Għal-għada fidejn il-guest, għax ma rridx. Emmek għadna.
Emmek għadna. Ħazin, pick up the slack. Jekk ċempel sik dal-ħodu.
Ver, għalina ġifiri? Għal kollox, sik mill-ħajja. Sik mill-ħajja, ġas. Sik mill-ħajja, għadam dawk il-ġranet li li ballu. Imma xkellek, xoħlek, xballa ħesil. Tassoltu, tassoltu, tassoltu. Memx ta' imma xort, aħna denaw. Nil-biċin, ħedu grazzi malajr kbira l-sponsors qabel ma nibdew, grazzi għal Xakka Grill, laħwa, jek tridu biċċa laħam tajba, Xakka Grill, Paċeville, kif ukoll il-Belt, beautiful cuts of meat, very good, Shaben's favorite, kolli najt, ġifieri minn qabel ma bdew ma. Il-beraħ hemm warna qabel qabel ħriġna. Ġveri għele, eh, prosit, morru ċekjaw, he guys, online intimates, ċidu naqa sweet and sexy time in the bedroom, naqa playful fun, itlu għana intimates.com, jikollom kollox li għandkom bżon. Gozo Creations, eh, għamlilna uh, signage, li stickers, any form of signage, ġviri li għandek bżon, I don't know, LED lights, li kollox jamillek, kellem l-Laron, very nice guy. The Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-mara tal-spoon, Black Belt, tixit tkun taf t-defendi naqroħek saqsu lila u kif ukoll Layer Labs, grazzi lil Spoon eh, li joqgħod jagħmel il-3D prints u hekk u kollox u hemm ukoll il- eh,

L-ikbar guest naħseb li qatt kellna. Easily. Fl-età żgur. Kien kien magħna ġamra flikra. Kien magħna wkoll waqt il-live show dan għal kun preparat ġaġa ħalek għalek ġej. Noffendilek is-siġar tat-tamal li hemm tripli fejn twilid inti. Aw siġar iżgħar minnek ġon, aw siġar iżgħar minnek. Ta' fil-qasir, ejja.
Yes, dajna għalikom l-aħwa, the one, the only, Jump Buddy! Bdejt bil-first gas down burnout u ġobtni ħafna, proset. Mux veru ġej bil. Aw, jaġġel, għaf minn landu jaġġel. Ija sara ġillek jid, stanna.
His quick with it as well, his very. Ija naf naf. Għaddu zaħiru.
Għaddu zaħiru. Għatandu l-ħalipa wara. Dak ħalib ma sibx ħalib. Le, ħalib, ħalib. Le, ħalib, ħalib. Għandu l-forma ta' nipil fuq il-xoffa ta' fuq. Il-ħalib ma' fuq il-xoffa tisfel.
Il-ġon il-legend, assja. Li mux l-għodar, bħal ġej saħdejn, ġon. Le. Le, inti koġġejt mana fil-live show, ġifiri. Ħad gost, ħad gost immens, ħad bazz li kien. Ah, xikon għalek konfermajt l-lum li inti masokist li tħobb is-sawa, ġifiri, għax ġejt erġaj ġejt. Jiddependi min isawatni u kif isawatni, min isawatni. Għandek raġun, Jek tolqotni ħażin, itlob l-alla li ma

U ħassar li ħajti. Eh. Ħassaru li ħajti. Dana kont jgħat il-wan, mort b'qadja naqdu mort dejja l-Fred Zammit, għax kellu bżon xie diski tal-abom li għax għana jien kont il-101 dak iż-żmien, u għal-Fred Zammit kien il-1. U allura nis jaħsbu li għax wieħed ikun il-1 u l-ħor kunu l-101 xikunu xi għadu. Għetu eh, tisparaw xulxin.
Najru l-familja, najru l-ommu, najru l-ommi.

Ramaw li kellhom jara ramaw. Kien hemm van bil-kamera, insomma nies ġodda. Ah, qegħdin jippjanaw ġifieri. U jiena ħalejt il-karozza tiegħi fil-car park tal-wan. U ħriġt, ħad fil-karozza, start jgħid biex nitla u f'daqqa waħda nħoss il-karozza. Kelli kelli ġipe eh, jien ġifieri. Ġifieri ħoss. U li minn wara. Eh. U nisma' eh. Ġara, taqjar til xaħat, u ninżel mill-karozza, oh, u nsib il-da taħt il-rota, sa' kolla dim. Jajja ti werza, għalla panic station għabal. Tajjar bnida ma' fixtu, għaffixtu. Ma ti biex ċajta ta' guys. Ma nax minn fej iż-zob ħareġ da, jena xmarajtux jien. Di biex ċajta. U daħlet nieħdu l-isptar, jien ma riċit li l-isptar, għalli xin qed niskarta mix-xogħol, għatlutin il-telefon number tal-imgħallem tiegħek, ħanċem pillu, eh. kellu ieħor miegħu ret jaqbad it-tini tal-li tajjartu, għaw, ġennew, ġennew. Żgur li ġennew. U wara li

Ma dawn dawn mhux ċajt. Le, le. Tajba kien. Dawn mhux ċajt, dawn mhux ċajt. Għamen tajba, men, ġi ta' dik tajba. Mhux nanna.
Dawn dawn mhux ċajt, jena dawn fed vera. Sawa tlek tajn, le fir-ramel ramiħ. Dem ta' fawem tal u għem missiru fil-ramel u tal-aq. Inti xkienet li ta' uħda goffa li għamilt? Jiena li għamilt jien?
Papa għanzi. Aħjar ma najdix. Għax minu minu għadu dispjaċut fuq li għamil. Oh, ej, ej, dispjaċi ħafna. Sa ma kienieċ goffa bħal mamlu li. Alright, alright. Emma dispjaċi.
Estra.
Jek taħxi jom siħbek jek iġri. Eh? Immaġina. Lej, ah, jina f'pranks vera ħażina, I, I, don't, I don't do them. I don't like them. Għamilna żmien jina u sħabi nikru post flimkien U kull min jisifer jerdaw. Imma dak it-tip jiena nsifer niġi lura u nsib il-bedroom kollu zarmat ġifieri qabdu dawn xew weekend biex jaħxu tiegħi. Zarmaw li l-amara kollha u tħalt u sibtu jisu tal-IKEA lest ma nagħt. Ah, Kelli noqgħod nidħol mhux bliba u noqgħod narma kollox tgħidx kemm dajt u vera ħattalija. Ma jqgħu jiena jiena ma nafx, jiena xi ħaġa fin-natura tiegħi li daw l-ostra żbub niblaħħom. Eh, Jiġru warajja. Magnet. Kull fejn immur ostra nsib xi ħaġa li ħanerdaw kif qed tajt inti fiha. Mela konna Franza. Eh, eh, Jiena l-mara u t-tifla. Morna Pariġi, tifla kellha xi 10 snin. U konna mixjin Champs-Élysées u n-nisa, peress li meta jsifru ma jkunu jixtiequ jixtru xejn. Xejn qatt, zero.
Kellna bżonn nixtru bagalja. Waħda. Oħra, ma li kellna diġà. U morna xajna bagalja, insomma. U jien għandi problema. Meta nsifer, nemmen tlettijiem, ma mhux it-toilet.
Inti inti wieħed minn dawk li taħra d-dar. Le, le, meta nsifer, meta nibda l-ambjent, meta. Eh, fimtek, tibġi gonġes ma jkollokx bżonn. Ma nkunx. Allora, inti qed immaġina, tiekol tliet ijiem u ma tmux toilet, man, ma tmux taħra bil-Malti. Bat jiena. U mixin xan selize.
La darbiet, u eh. daqli l-alarma.

Kien fil-ħodu, eh? Ok, ok, ok. U poġġejna l-bilqeda, ordnajna l-kafe, insomma, ġil waiter, saqsejtu fejn u t-toilet, għalli jitħol hemm ġew. U tħafza eh. l-bar, u kien hemm dar-raġel wara l-magna tal-kafe, għatlu it-toilet jien, għalli downstairs. Downstairs. Unżil garigor tal-ħaditek, u niġi ġodda r-restaurant sabiħ. Eh. Kollu xandiliers, damask, tapit aħmar. Għatlu t-toilet għalli hemm u tħalt niġri ġodda t-toilet. Kif nidħol ġodda t-toilet, ħat l-ikbar qata ta' ħajti, ostjament. Eh. Għax ma kienx hemm loki. Jiġifieri. Kien hemm toqba fl-art. Toqba fl-art. L-antika. L-antika toilet. Oh, x'heaviness. U kif rajtu ġi. Ġo Pariġi, men. U kif tal-irħam, eh, ġifieri sabiħ, toilet sabiħ. Mela, ċert, mela. Biex xandilier u x'nafjien.
Eh, eh. U tagħmel il-fujħ, ħajħab bil-fixkan tal-fujħ, għax kien xi restaurant high class da. U jiena kif rajtu għad kif il-lost taħna ħara. Ma saħna, ver, ver, ver. Kif sana? Ma kif dak rridu bil-qeda ma nartin. Mela. Bsor mi ġod it-toqba. Għat iwa, u kissa kem għet niprofa namel esperiment minn nifsi kif se namel, għet ninnota li l-bib tal-kamra tal-banju kien bla lokket. Eh. Kien imkisser għattilja. Jerġa.
Mela toqba fl-art. Bibla lukket kif il-lostra naħra jien. Impossibbli. U ġitni l-idea, naħħejt iċ-ċintorin, mill-qalzit, eh. irbattu mal-pum tal-bib, ġbittu lejja hekk inżilt kokka, unżom ma' ċintorin, mal-bib u nagħmel. MacGyver. MacGyver. Ġitti l-idea. Ġilet mal-ħmara.
Eżatt, isni qed insuq il-ħmara. Kokka u bil-ċintorin fidejja. Eh. U f'daqqa u l-ħin. Jiġi dal-kurnut wejter. U jiftaħ il-bib u jiġbidni biċ-ċintur kollu. Ġo restorant. Sormi barra, kulħadd tiċabċab l-istaffem. Orom! Jo ma xilek. Kont għaddi kif l-estate. Mel-ħarja. Ma konġi b'saħt. Il-leba xpari. Kull ma naf, kull ma nafu li smajt il-mara u t-tifla, nġol Garigor, Għaltila hi um, għax daċċabċib kollu missirek għamel xi waħda tlaqna. Ħallew niem. Folo, no, Dik mura raw kien nies ġifieri eh, L-istafu tal-post għax kien ma kienx hemm nies qed jieklu dak il-ħin. Ah, eh, ma kien hemm l-istaff, kien hemm il-waiters, il-barman. Jiena dik l-ewwel darba li jiena darba sifirt sifirt ir-Russja ndoq mal-band. Mm. U l-istess kellna bżonn imbulu, tħalna ġo in the middle ġifiri of a highway ġo petrol station u mort imbul u kelli bżon naħra. U l-istess, rajt, issa din ir-Russja, ġo nofs highway, Iġifiri tista' jekk inti tiegħek ħassejtek naqa' weird, hawnhekk qed ngħidlek biex ma kien hemmx siringi ħirġin minn kull imkien kienet heavy. U qed mirsa naħra jiena, mhux se nipprova. U plas kif il-liba jiena xxielek għax hekk toqgħod kokka, jiena jiena żgur nimla l-penti bew għax l-bow joħroġ hekk kieku. Żgur hu balla ħara kullimkien, kif jirnexxielek? Trid iżżomm ma nafx kif jiena, anyways, whatever. Riċt u apparentament ħasbuna. Għandek mankament fid-duda mela inti. Eh? Għandek xi mankament fid-duda? Kif ka toqgħodek mhux qudiem ħajmur lek fella la ħajmur il-bewl, ma nafx. Mela, Toqgħod mela, iżżomm u żżamm. Ma jafx ilu ma jaraħħa.
Jekk ikollok ma nafx, jekk ikollok duda ma ma veru pfsirek. Eh, eh, eh. Imma tkun riqda l-isfel jinżel. Ejja, ferra, qatt ma provajt, bdejt ninkwieta, u ma provajtx. Jien m'għandix minnhom daw l-esperjenzi, jien tulit wara li vintaw it-toilets. Eh, inti qatt ma kien- imma intax għax m'intix ikkulturat biżejjed. Ma mmorx Tata, biżejjed għadaw postijiet. tal-kultu- Tal-kultura tiegħi.
Eh? Turkish toilets. Eżatt. Kultura tiegħi. Dawk ma taħrax fihom, dak ħaram. X'ma taħrax fihom? Turkish toilets.
Tagħmel mela, fina l-aħħar fejn imur. Jien nafu ma taħrax fihom ta' Ma fejn, ma ma literalment dak biss kien hemm, mhux taħra trid. Ma ġembu mqar ma Efem li kont qed nibda nib- nibni ftit ftit rispett lejn l-intelligenza. Tela, tiegħu. tela kollox.
naħseb. Kont Waħda- intelligenti kont iżomm il-pun kokka. Eh. Tagħmel ħdejk Jekk il-pun kien il-bot kif iż-żobret nizom. Ma tagħmilx fih, tagħmel ma ġembu biex xutjah. Daqshekk fija idejja ta' mhux daqsda Gaddafi.
Mbagħad ir-Russja minn sejt nżid dik kienet l-ewwel- l-iktar ħaġa taħseb darba li bżajt għax kien hemm Irina. Ftit qabel, ftit qabel kien hemm hold up hemm u kellhom in-nies bil-Kalashnikov, no shit, eh? U ma ħasbuna, ħasbuna għall-ara, għax għadba għal madonna tilgħu niżel biriet, nejja laħ mur naħra ball-aħħiż biss, ejja laħ ħan morru. Ġi hekk bil-Kalashnikov, ġifieri, jagħmilli hekk.

X'ġifieri?
Holy bħal Charlie Kirk.
Le.
Mhux ma rasu kien ispenter.
Jiena ma nikkonsidrax li li holy. Eh. Imma għandi rispett lej kull tip ta' persuna li Jien naf jipprattika reliġjon. Temmen fi spiritualità imma u fil- Iva, iva, fil- iva. you- you believe in the higher power Ejja, u dawn ejja, l-affarijiet. ejja, ejja. Xi ħaġa hemm.
Xi ħaġa hemm. Xi ħaġa hemm.
xi ħaġa Taf hemm. min jħol iżgur hemm di hemm hemm biċċa ta' ta' klip nixtieq nurik. Nara.
Di taħseb li ħawli biżejjed tara mank timra tfoxxir sienek. Kemm insibek ma jtinix ma ngħidlekx minix qaddisa innejk u ċajt inħobbu imma nsemmi l-Alla u le la jimirdu tant nies Ma nisimgħux bik buffu u qasqus. Di waħda li ma tantx ħadet kost b'xi naqa' miċ-ċajtana. Għalik qed tgħid jiġifieri.
Mala mala, di mara ħowli ħafna, di jekk tidħol fiha l-ammont ta' madonni li tara fil-profile tagħha huwa inkredibbli. Taħseb li di ħassib post fejn Alla meta jasal il-ħin u l-mument? Jien naf.
Ma nafux. Ma Jien nejn naħseb kuċċaj jekk- jekk tħobbu.
tiltaqgħu flimkien, jaf tingwalaw, għandkom l-istess livell ta' Malti. Oh, In-nej kuċċajt tħobbu ma. In-nej kuċċajt Importanti tħobbu. Li tħobb in-nej kuċċajt. Imma tixtieq tixtieq ilna d-deni. It is what it is. Aħna biex in-nies forsi għax għala volja nies jafuk sew u inti bdejt all out u tant tant ħadd pjaċi nisimgħek titkellem John li I, I lost it. Imma aħna għamilna biografija zaħira lik speċjali. Tifsa eh. ta' il-biografiji ta' li kienu jagħmlu fuq il-PBS naħseb. Ija, dak kien jagħmilhom Joe Julian Farrugia. Issa ġo. Ma' Peppi Azzopardi.
Itnej l-jum se busulna l-bajt, għax aħna għamilna waħda ħjar ħanru. Ha, eh, ħanru.
John Bandi. Le, mux dak lox. Minu John? John huwa prezentatur, DJ u producer Ma jfissirx li wieħed tajjeb, imma l-Malta kollox jgħaddi. Għad-Dada mill-Low Levels rebaħ l-għanja tal-poplu bid-diska Pajjiż tal-Mickey Mouse. Imma issa sirna pajjiż ta' Winnie the Pooh għax kulħadd irid jaħxik f'sormu. Fhimtha? Hu għall-Jurent. Huwa l-persuna li ppreżenta l-aktar edizzjonijiet tal-Eurovision fuq istazzjon nazzjonali. B'hekk nobgħoduk John. Għamel maratona ta' fuq il-ħamsin siegħa jxandar live fejn kisser ir-rekord tal-akbar ammont ta' kazzati li qatt intqalu fuq ix-xandir. Sakemm beda Ricky Debates. Kien ikoll il-head tal-PBS għax propi jajsu r-ras. Imbagħad ġagbinawh, keċċewh u ħadd ma qabeż għalih. Ma kienx hemm bungee jumping. Ja ħasra, kull ma ħa kwart ta' miljun. Qas ħaddiem tal-MCAST. Però John kien Għadu u jibqa' leġġenda tax-xandir Malti. Jekk hemm ġerarkija, issibu dejjem fil-għoli.
Irbaħtlu poker il-Ġesu ġo. Tajjeb, man. Tajjeb, ħareġ. I love it, I love it. Ħareġ. Dawk li għaw, dawk li għaj. pictures li għamiltu. Realistic. Għana, kelli bżon jgħatek fil-realtà. Fil-realtà. Tela poker ma' Kristu.
Għasaf li labu poker. Għax, għax. Taf li ma nafx li lab karti. Xej.
Ma għandi xej. ċaġa wahda naf li lab għax nilaba ma' nepuċa xalli mili għandu ħames snin. Għassidur. Għassidur.
Jien naf.
Għadik, ġeżis toqgħod hemm kollu lassu jitlef. Toqgħod wadda bla doċ. La jiena meta kont żgħir in-nannu ma kienx ħallini nieħu baż f'ħajti. No television, no gaming, no nothing. Bil-fors kelli nagħmel activities of the mind. Jiġifieri chess, rami u da shit, eh, fin eh. daw kollha nafhom, solitera għala kollha nafhom. Xeba heavy shit. Jena, jena, poker bdejt Tallim tu zaħir, jafa xarbi, ma biex nkun drajt tal-ħabs. Eh, inti biex kun lest, tu kun għalli għalli titħol kun lest, tu kun easily jemmekku. John, aħna għodin għamdu nitkellmu fuq spiritualità qabel. Mhm. Jiena taf xi vera jien id-dejjaqni xi nsaqsik. Hemm ħafna nies li jgħidulna, meta qed ngħidku pereżempju ngħidu ċajt, x'għandna ċajtaw fuq kollox, ċajtaw fuq eh, fuq ir-reliġjon, u ġieli nsemmuna għal Ġesu, kif għamilna f'dal każ. U jgħidulna, "Isu tqogħdu titnejku b'daw l-affarijiet, stenna sakemm timirdu, mbagħad taraw min ikolkom bżonn." Iġifieri daw din jgħidulna li It is, jisu għedin jemnu bħala mux neċessita, bħala just in case, u għax għandi bżon lajnuna. Ma tarix naqqa doppja faċċa dik, jizid ta' double facing, jow taħseb li normali. Mux, fim li jena, għulħat jaħseba kif iritu. Jena ma tamillix differenza, kinti taħseb li għandek meta timret għandek titlob biex tfiq, dak affari tijak. Ma taħseb li jena. Jena preferi tabib.
Tabib aħjar, le, nassum, għamel miegħek. U nerds. U kiku għalla ma jagħmilx one plus one imma ngħid jiena ma jgħid ċara ta' għaliex qatt ma kellimni u issa x'għandu bżonn jien kiku nieħu jien kiku jien nieħu għalija. Mhux hekk.
Jien kiku jien nieħu għalija.
Jew meta jew daw li jedaw jedu jgħidu ħaqqal ma' doffi. Ikun jgħidu ipinġu għal Ma jindunax.
Ipenġu kollox, ħaqqa żibel li tuwa il-madon fi. Jiena naħseb li ju. Il-fi? Li ju rabjat għalina, speċjalment għalina l-Malti. Taħseb hekk his pistol. Xejn kollu nitolbuh, qed nasbuh l-HSBC u l-BOV. Din titolbu, titolbu, titolbu, tiriku, ħadd irid minn għandu da, kemm jifla? Għax il-rabjat batilna Robert ġifieri. Ma nafx.
Ma nafx jekk battu xur Robert ma nafx.
Imma vera, għax people think of him like a sort of uh, fix my problem shit. Għaparti ċajt kollu, sa temmen jom ma temminx jek dak kienx eh, ibn Alla jole, dika mux problema tijaj kullħat jemmen li jrid. Però skont dak li taqra fuq u dar raġel, eh, Ma da raġel ma qatt ma xi ħażin u qatt ma Inti taf ta' żmienek. Ta' żmien, ta' żmien. Mhux bħal tagħkom, tagħkom. Wara żmienek, il-ħaqtu wkoll ġi wara. Il-ħaqtu wara.
Ġi ħafna wara. Ħafna, ħafna. Ħafna wara.
U għalli jkun għalli kien kuġinuħ. Terġa' Related dawk. Ija, ija. Related jiġu, jiġu. Eh. Imma le, ma. Imma dan reġa qatt ma meċi ħażin. Ġej, le, mija fil-mija.
Fimni. Agreed. U, u, u.
U kien politiku kbir, eh, ġifieri. Mija fil-mija.
Kien politiku kbir. Jek taqra l-tib ta' mintof li kitbu nista mintof u kol mintof ma meċi ħażin. Jek taqra tal kadami l-istess, issa anta taqra ta' Kristu.
Da, u rabbi ma jagħmel xejn ħażin fil-Bibbja. Da mhux jgħid sew ta. Ma tantx.
Ma tantx. Da, jew ma ħax il-pillola u qabel ġew. Ma tantx, għax xixrob l-ilma ta' parsi għandu l-ilma fi.
Illu bla ilma, illu bla ilma. Minaw sejb għasajra ant Robert ta' witilaj, dak li eh. beħ il-ħut, għax nofsu zana gabis.

Temmen li hemm il-fatati għax hemm ir-ruħ. Ej, nemmen li hemm il-fatati. Temmen li hemm il-fatati?
Vera? Daw li jaraw il-Madonna l-Lurd. Le, mhux il-Madonna mhux fatat. Mhux fatat, mhux apparition tiġi. Ma ndaħlux ħmerijiet. Għadu jgħadu jaraw tikpi u ħarġi la dmuħ u nteħħet eh. il qalba Dawka kollha ħrejjef u kideb. Kollu bull. Ma temmel fl-skizofrenja. Jekk kienu dan, allora jiena fil-garax għandi kantun li kollu ħreġ lil ma minnu. Eh. Issa eh, niskolpi aħna nagħmlu statwa tal-Madonna tibda tikpiti għajju. Eh, namlu lira ta' oh, le, le, le. Namlu lira tajba.
Le, jiena mhux għal dawk l-affarijiet. Nemmen li l-ispirtu tal-bniedem. Ma jmurx, ma jmur imkien, mhux veru. Jibqajdu.
Jibqajdu, jibqajdu. Għat kellek naqdaw daw il-ghost, I ever had something to convince you? Aħjar ma najċej. Vera?
Aħjar ma ngħidx għax inkella ma la jibdew jadduni b'miġnun. Jiġbru. Eh, eh, jiena darba. Nisla fil-ġob bir-radio ma jidħallu nixi. Le, mhux good, daw l-affarijiet mhux good, le, le. Għazzob ta' ċajt zgur li l-em, jgħamija. Eh. Jimma jina darba kelli. Għaddejna, għaddejna minna di aħna u koll. Xiex xaddejt, mux xaddejt. Kacċu. Eh, it is what it is, oh, it is, it is the life. Imma jiena darba kelli kelli close encounter, eh, ġifiri, u vera kont frikjat, mu konna morna, kon għanna kif imxejna post. Morna neċu ġo post, u kien għadu ġdid, kien post antik, għadden nikru sa' kem nixtu post, sa' kem xajna l-postana, kellna l-lona d-dej. U mora nejxu għawek, u eh, ġifiri, kien, kien vera friki, ġdo jġru affarijiet, vera heavy, fil kun jad bil-qeda fil nisma ħos, warajja, jinsabtu l-bibien u kollox. Ġibna eżorċist u hekk, ġifiri, għax vera, vera, vera bena ninkwetaw, ġie, ma sab xej, ħazin. Mbat wara ftit realizzajt li kienet il-kunjata, għax daħlet maħna. Mm. Vax kjaman da ġifiri. Xiet li kollox. Eh, le, le, le. Ma sejti kienet. Le, jien nemmen fihom dal-affarijiet. Temmen fil-fejtates.
Il-fejtejs nemmen. Iktar mill-li fejtejs naħseb li ikunu spirti li jistaw jieħdu forma ta' xaħġa, per eżempju. Għara ħana jidlek wahda zaħira. Jena kelli barbu ġibba. Kien blues, blues bar, fej il-bands u l-mużika blues. U darba jgħat emmek, insomma, fl-offsinar kont nistenna l-ta' xorb ġej. Eh, u nara l-dar raġel li kien ħabib tal-familja tagħna. Ħabib ħafna ta' missieri, kien jaħdem ma' missieri, insomma. U għaftin kelmu, da, beda jkellimni, batatlu kif inu ma' tfal. Għalli orrajt, ta' kellu tlet subin, palma kellu missieri. Għalli il-kbir qed jinkwetana, il-kbir tiegħu kien jaħdem manager il-bank. Għalli il-kbir qed jinkwetana, għalli tilef il-ġob, tilef il-familja, l-alkohol u x-xorb, l-alkohol u l-lob, il-gambling, irrovinaw. Għalli ommu vera nkwitata, insomma, da li issa spiċċa mitluq waħdu u jgħina xaġdattu dispeċini u ħafna għadlu. U għadda, għaddew ftit ġimat kont il-belt. Kif zattina sal-fej il-kazin tal fallet miexi fuq il-bankina, niltaqa ma da tifel li tkellimna fuq. Alright.
Ah, all right, kif inti? Għanajt isem, ha, Mario, ah, Mario, all right, kif inti? Ah, ġan, kam li ma narak veru. Il-missierek rajt għatlu. Għadda bajħares lejja ek, għatlu, xamil bidejk, men. Tlift il-familja, tlift il-ġob, għatlu, għatmur alkoholik anonymous. Eh. Anonymous għalli, fej l-ostja rajtu l-missieri, għatlu rajtu buġibba. Tlok for kemm tliet ġimgħat erba' ġimgħat ilu għalli ġan missier ilu mejt sitt xhur ta'. L-aħbax heaviness sosfija. Heavy.
Heavy shit. Le le le le le jien ma nerġax noħroġ mid-dar, eh, nibqa' ġewwa nilla PlayStation għala bibżobbi jien Kollhom din veru bin daw tal-blues barja.
Qed tara x'nisaw Qed jiblaw f'sorm bil-istorja tiegħi. Għalhekk ma rridx ngħidlek jien. Għatirajtu tal-programm qabel. Issa bħal da, bħal da, hemm barra taf kemm hemm tiġiġ bħalu da. Gallinari mimlijina, eh, tiġiġ. U kollha minn fejn ġejjin, kollha ġejjin mill-Alġerija jew mill-Libja. Kollha minn hemm. U mill-Marokk, u mit-Turkija. Dawk l-nawi. Eh.
Dak għalla tiġiġ minn hemm. Issa, kiku, kiku kella tidirlek il-Madonna bħal tal-urt. Issa, siri slinaw, immaġna vera. Ma tibżax, jiena kiku nitwerwer, eh? Temmu sonid, ara Mary, temmu sonid, jahan nabat nifrik jaw nitla l-em kiku. Mux ħat iġri li l-izgu. Inti kiku, eh, imma jiena nibżaw.
Immaġna tant ġelik. Għax

Ija. Minn xiex? Minn remettar.
Ek għalulna, nfatti, għalek li tinsaqsik, imma tibza xie ġifiri. Tibza remetti men.
Tibza t-remetti jinti. Bu! U ma jek naqbat jena għamil project I've vomiting fuq ek issa t-dija. Ma jħabbix rasi.
Mux dak it Jena.
Inti, do you yourself to do Ara, jena nkun fuq bastiment, jo fuq dajsa. Bahar forza anki sitta u seba u ma jaffetwa nix daqsek. Jekk nisma' xi ħadd jagħmel daqshekk. U jien ma nafx nirremetti, ma nafx nirremetti, jien nafx meta nirremetti naqgħu mut. Mal-art, jiġbruni, jiġbruni.
Jiġbruni, darba mill klej sħiħ mal-art fil-kamra tal-banju. Għax il-mara tiegħi ma tax torqod, kif mara sama l-imħadda. Xej.

Ija, eh, kelliba.
Estja, eh, għatma da. U konaw, u konna mal il-cocktails. U namel il-cocktails. U kif taf jek kienu tajbin il-cocktails? Eh, għax dimxi fuq il-reċetta u tuba. Aw, isma.
Jien għad mal għajt ma xef li ma jdux li kellu L-ewwel ħaġa li jgħidu l waqt li s-sajja tiddu. Istenna, da mux dal-ostja muntun tal-muntani. Da muntun tal-muntani. Itqatrajtu qatrajtu xi barmen, jagħmel alla cocktail u jduqu l-om il-nis. Kemm l-ostra, inti ignorant. Xiddu l-ostra. Tuwa li.
Fejda fit-tor tagħhom il-cocktail. Il-minetti, da x'qed Komplu, komplu, please. Eħles minnu l-dal-ostja minn hawn. Ma tixrob. Għabajtu bejken għannik. Xejbin, jena jlek ħagġa, għax inti t-tuża moħħok, jena jena kelli t-tju tijaj kellu bar, kont naħdem f'dal-bar. Eh. Imma kont jima nixrobx laqqas, ma tantx nixrob u għek. U taf kif jenu jiġu mal-bar, jiġi jamlu drink, għamel għet għalik, għamel għet għalik, jena li għal taċħor ma nixrobx, li għamel Tiju darba semana għal inti baħna nxid. Ħudu drink. Blejt flix kun, għal-leqbat flix kun vodka mliħ blejma. Għamlu rasu, kif jallak drink, għarra jitxu pumla minnu, u ressa għalla lija. Konna bil-liri, malti, konna meċi 20 lira għalla fil-ġimma jena. Kemm jidea. Business plan, fucking tużana moħħok, men. Kemm jidea. Jena meta kont għaddin doq fil-diskoteki, tant kienu jġibu li drinks. Kont iżżom flix kun taħt il-DJ boots, billen boots, u kull drink li jġibu li nisfa flix kun. Sakemm jispiċċa s-sett, xi satej, satej u nofs sett, il-fixkun ikun mimli, immaġina tkun tixrob. Le, le, ħażin.
Tispiċċa alkoħoliku.
Kiku int mbagħad bil-remetar. Tiġi ħażina toħroġ bil-jumping jacks. Jina relazzjoni mal-loki sormi u biss għandhom. Ir-riħa eh, tar-remmet.
Xaħat jaqlalek ma' DJ boot. Possibli. Kelli, kelli, kelli.
Ikollu, kelli.
jafu. Eh, kelli, ħafna, ħafna. Taf li iktar rajt nisa fis-sakra mill-irġil. Vera?
Fid-diskoteki iktar nara nisa fis-sekk. Ma tantx jitfgħulhom l-affarijiet fit-tatt tal-irġiel. Ma nafx jagħmlu.
Ma nafx jagħmlu. Ma nafx jagħmlu. Donnu donnu dorriju. Taf.
Fem. Eh, ifimni.
Eh, ta' taf, taf, taf minn ikun ħafna fis-sakra naħseb jien il-qassisin. Jaħu dik xi tlet tlet tlet erba' tazzin

Taf min jixrob ukoll ħafna l-artisti. L-artisti they're very, they're very known for drinking and ah, partying. Ah, ah. U aħna issa l ewwel logħba. Mm. Għax aħna ħsibna f'naqa gruppi u artisti mużikali. Ġodda, u inti tittejdilna jekk taħseb li daw l-artisti jirnexxu jew le. Mm. Ġifieri inti nimmaġinak xi tip ta' manager whatever jekk mhm. inti lest tkun il-manager ta' daw l-artisti. Mela, ħanibdew l-ewwel waħda. Ejja.
Ħanaqbdu.
Girl group Ingliż. Gay group?
Girl group. Eh, girl, girl group Ingliż sewwa. Imma bl-Ingliżi moderni li hemm bħalissa l-Ingilterra, ħan semmuh All Spice Girls. Mm. Dak palissa mimlijin indjani, le, din ma sibx li Spice Girls għada għada adattata. L-indjani mux li Spice hobbu. Għalek, allora All Spice, All Spice oh, Girls. Mixed Spice.
Mixed Spice, anything. Tiprifiki ku inti tbidlilom li sema l-Mixed Spice Girls. Ah, mixed Spice Girls.
Id naħseb li taħdem jew le? Taħdem. Ħa nagħmlu rock band, imma nagħmluha purament Maltija. Rock band Maltija.
The Falling Stones.
The Falling Stones. Mhm. Fiċ-ċirkostanza naħseb illi nsibu ehm, sponsor kbir. Sponsor kbir.
Joseph Portelli. Ġa, jiġi, jiġi. Għax hemmhekk hemm biċċar tara jakkustadi. Eżatt. U jisponsorja l band u jien intaħlart. Lesta. U morru. U mela, mela.
U jistaw u l-Scorpions u l-Europe jistaw ma jġux. Għaddija finish, bye bye. Jkunu l-band tijaj. The Falling Stones, tajba. Xfiri, you will go on. Yes, yes, yes. Wicked, wicked. Di faċli, band li il-ħin kollu jidaw. Naqa mm. disco. Abba Madonna! X'taħseb?
Idejhom interconnecting, vero? Vera, aħna ah, idejhom kif ġew skur. Kolla l-istess tatu.
Hemm waħda bil-leħja. Aw, aw, aw, don't judge. Dik konċita. Inclusion.
Inclusivity. Għedlek li ħazin ta' bil-leħja jgħid. Għaxej. Taħseb, għabba madonna ntu
Karl Manju Spalm. Eħe, ma nafx da. Però blitta bil-leħja mux taf xej eh, tqila u verġni, eh?
Efimni ta' xifer tal-ilem minneħħija kieku.
Li waħda. Il-dak ta' xifer, il-bjorn. Il-Bjorn.
Dak Bjorn.
X'Bjorn?
Dak Bjorn tal-logħba.
Dak Bjorn tal-logħba. Eh, Bjorn mhux fuq wheelchair hija bella. Oh eh, x'għandu x'jaqsam mhux dak. Eh, għaraj, għaraj, għaraj.
Muntun ieħor tal-muntanji. Bjorn Beni Anjeta u Frida.
Aħba kem tafhom, ma stjaġa.
Eh, Laba ma nafhomx jew.
Għas ideja.
Abba ma dan. Ila 50 sena ta' radio, radio eh, presenter. Għandek raġun, għala ħares ma tafhom xi. Annimal. Very true, very true. X'taħseb, intu jilhom jew le? Għaddihom iju. Għaddihom ukoll, prosit.
Mela, band kollha gays. Oasis.
Killej din l-istra. Oasis, tajba, u. Oh! Tajba, tajba, tajba. Top, u. Oh! Tajba, top. Will be a good band, ħana mill ba Yes, yes. Gaiden tajba.
Ilu daqxej da rezultat, tax għataw xaru, Aiden. Għataw xaru? Mela, għandu xaru isar minn jek. Iwa, vera, vera, għataw naqa. Għaddu ġej mill-Australia.
Vera, vera, mela, vera, vera, vera. Mela. Fil dala ħana dulom u kol. Nadduħ, nadduħ, nadduħ. Oh, you're very Inclusive.
Jilet taħħa.
Jena, jena nemmen fija l-inklużjoni. Proset, proset, jena. Jena mx band darbija.

Da xoll l-spooner. Ejja, da jagħmilhom l-spooner. Għandu gosti vera.
L-spooner nafu, l-spooner nafu li bil-problemi. Imna la armat il-bot minn dejna. Ah, da bat tal-BG issa eh. libtom nisajn. Ah, Ismani, mhux għax propja sabiħ, eh, da jiġifieri aktar oriġinali. Eh. Ngħidu li mhux sabiħ. Ikonna nammettu veru li daw isbaħ mill-oriġinali. Eżatt, mill-BG.
Jekk ma għamel xejn, spooner għamel xi ħaġa żewġ.

sidien tal-kumpanija Lacrimavitis. Jien niddesassoċja ruħi mill-kummenti ta' dawn fuq l-inbid. Tajba, agreed.
Barra. Barra, barra. Dan ma ċċettajtux ħabba li pedofli jew ħabba li jiswed? Le, għatni.
Għatni. Pero jien m'għandix kontra s-suwed biex tkun taf. La biss, għax pedoflu.
Ah, Laqqas, pedoflu i. Kollox, fuq kollox kontra, agreed miegħek, naqbel miegħek, naqbel miegħek. U dal affarijiet le. Tajjeb tfal jien.
100% m'hemmx ċajtu daw l-affarijiet ġifieri. Anyways, Li jmiss, dal eh, jitlaq l-em Mikey. Mela, ħanamlu duet, sowa, ta' kantanti Taljani. Mm. U dan il-punt huwa biex nipromuovu kampanja kontra d-diabete. U ħan semmuħ zero zukkero. Eh, tajjeb, men. Ideja tajba mawx. Eccezjonali di.
Zero zukkero.
Tajba ħafna.
Renato, zero zukkero. Min ħareġ bija di. Intelligenti. Kampanja kontra.
Zgur mux da. Mux ovvja.
26 għandi ġon. Naf. Daw ta' zmien jek.
Naf, għatek għas bdejt 26.
U dana Thank you John, thank you John. Thank you.
U dana jek memx ċajt fuq jew sakemm xi ħadd mhux qed imut jew jew hemm xi tip ta' marda heavy dan ma jikteb ċajt. Dan kull dan hekk biss jikteb heavy shit. Imma tajba, so dan tulhom zero zukkero. Ejwa, ejwa, toġobni di.
Tajba, di tajba, agree.
Eċċezzjonali di bomba.
Rock band Malti oħra. Two Eagles.
Il-last.

Jilbes il-kollar, jagħmel iċ-ċinga, jorbota ma' sodda, jew torbtu hi ma' sodda mbagħad titilqu hemm. Titilqu titlaq dal-barra tal-hemm marbut. Tal-hemm marbut. Mela, ġraw daw, ġraw daw, ġraw daw l-affarijiet. Bas ti tifranka ġurnata xogħol tiġi. Mela, ħallik bil-manetti marbut ma' tustiera. Ah, balli ma kemm di panik. Ġaralek.
Ma xi ċara li wife beaters, punka kera tagħmlhom serjani.
Ċidi, le.

Xorta ngħidilha. Hello noise.
Noise.
Ah, Tiġi noise.
Ara niġej. Tajba, l-esta, fin twila u koll. Morna tajjeb, eh? Għanna, għanna, għanna future. Għanna koll għaddew. Għanna, għanna.
Xitlieta maddew, xo. Eżat, eżat, tajjeb, u, eh, gridu. Inti fissat fil-mużika, għalek għamil this section. Fissat, tajba, tajba.
It, it needs to be, obviously. Id-diski li ktibt inti, toqgħod tismagħhom. Bqajt tismagħhom? Tkun fil-korza u ddoqqa pajjiż tal-Mickey Mouse? Le. Le, jew nothing, you never hear your shit. Qatt ma ndoqqhom id-diski tiegħi. Tismagħhom darba ovvjament l-istudio tara li kuntent bli hemm, whatever, għax jaf kif li jom. X'tiegħi ma ndoqqhomx.
Xej, you don't.
Inta mala. Jiena le laqqas ma nagħmilx, inħoss niskomdu nisma' lil nifsi I see it pointless, jiġifieri, nismagħha ovvjess. Jiena anke anke programm irrekordjat ma narax. Ma tarax.
Le.
Jiena jiena unfortunatament dawl kolli narax. Jiena live.
Biss. You don't, but inti tiegħek dejjem live, vera. Live.
Ġviri inti you never see any of your stuff, you don't vet your own stuff. Anki jekk għal xi raġuni kolli nirrekordja, eh. ma narax ir-recording. Ma mat kif titgħallem mill-iżbalji tipo, kif? Għax l-iżbalji kun naf li għamiltu, ox.

Do you find yourself entertaining? It's a bit of a fucked up question. Ejva, Titħaq bik nifsi. Ejva, n-entertainer li nifsi. Toqatem, ġifiri karozza. N-entertainer li nifsi. Nitnejjek bija nifsi, il-ħomp il-kumpanija tiegħi stess, jiena mmur nikol f'restaurant waħdi u nieħu bas tal-ostja. Eża, ġisti dera, you vibing waħdek, tgħid lo xadi. Jien naħseb importanti di. Nitħof kafeterja, nieħu kafe. Jien nagħmel Noxa waħdien. Tuħu bażi.
Għax inkun qed nitkellem jien nifsi u nikkoreġi lil nifsi. Ma toqgħod taħseb u tparla waħdek hekk jiġifieri. Parla waħdi anke d-dar.
Taħsibek miġnun il-mara. Ma nafx, il-mara ilha taf li miġnun. Ma nafx fejn taħseb. Konferm. Meta tara rajt dak ta' Mr. Dak. Min? Meta rajt il-mejja tikkonferma tal-mara jew? Il-min?
Il-mejja.
Jett titlaqlu l-memorja kwartilu għedni għadi. Le tax ta' millek ġun. Inti isma' nitkellem bil-mod. Għax ma qastaf titkellem bil-mod. Għax ma tlaħħax.
Għax qed taġġel men. Moħħok jisloja bizminu. U għal-kem titkellem bil-Malti, mandek dik il-tonalità

Vera, vera, ħadar ma' batta. Ma nafx iż-zoppa tajdu ma. Għax ommi mejda sewa, u melu xi batta.
Oh, he's really game, he's really game with it.
U melu xi batta fuq a program. U kares lej il-guest wara xi 30 sekonda għaddej bija, u jgħed nidħol ndura. Sorry, brother. Stazom, ma
Illa ma għamil dajba u le, le, le, le, le. Dajba, dajba, maħfur. Xti preferi, radio jew TV? Radio.
Għala.
Għax iktar ħoss li jiberu fil-radio. Iktar liberu fil-radio. Il-television jirrestrinġik. Imma ġfi għax tmur toqgħod tagħmel ix-xogħol għalla bil-piġama, iktar iktar liberu. Anki Arwin nagħmlu programmi.
Anki Arwin tagħmlu.
Xint għandek studio għad-dor. Mhux waħda nkun jien.
Ma s-siet għot il-xom il-riħa tijak stess. Le, raħat fuq kolli, tajn. Raħat fuq kolli, ma neġġu ġungla. Tifem. Ista ma, tista tabda tamel sound effects, kun tabda t-tnek bin-nis, jek tejdilom per eżempju, Żomm waħda l-aħwa għax wasalli l-ikel u għandi bżonn nifrex il-laħam fuq il-mejda. U toqgħod paħ paħ, tista' toqgħod faqar tagħmel ħsejjes tal-bajt.
u hekk. Dak Howard Stern kien jagħmilhom dawk.
Kun tajba, ġi. Em, U di, DJing top, actually playing, just, just literally DJing. Għamilt għamilt karriera. Għamilt karriera, da- But you what? enjoy it? Yes. Or you prefer the conversative side of, of, of, of It-tnejn.
It-tnejn.
Eh, skont dejjem dejjem biż-żmien u blera tiegħu. Eh, agreed. DJ mbagħad waqaft meta t-tifla kellha xi tliet snin waqaft. Illa li x'kien hemm inċident fejn eh, ġejt biex noħroġ fil-għaxija biex imur indoq. U t-tifla marret li qudiem il-bib ta' barra minn ġewwa. Għad li papa ħaterġa toħroġ. Diltni jista' ġo. Daqshekk.
Kienet l-aħħar darba li ħriġt u mort indoq fil-għaxija. Jiena jiena tifla tiġi fuq tgħid li daddy, you're going to work on by to bacon again. Daqad naqbad nara kollox Ma vera, she feels it. Għax jenna għajdu lots of late nights. And I, I, I do feel it. Tejdi, you're working again. Ek. Come play with me, you're gonna work again. Eh, Ġi tittama, kollu bżon mur noqgħod idej bil Żewġ affarijiet waqaft minħabba fiha, diving u. Kon diving ek full on mm, ukoll. Mm, mm. Di diving għalax kienet tinkwieta, ma jox jox għax part of your time as well. Ħafna ħin. Jiena kont nagħmel diversi żbalji ġili mort nodos wahdi, ġifiri, mux tajjeb tkun todos wahdek. Le, so tajdi. Eh, eh, u meta todos wahdek, faċli jkollok incident. Agreed, agreed, agreed.
Allora jina dan xerridu, jina għandi tifla li tinrabbija, rrit nara tikber mela Imma bil-muturi bqajt. Ejwa, ejwa.
Bil-muturi tiġi miħaj. Xattasa. Eh, ejt għop il-muturi u koll. Mela, mela, mela, da sallum pamur dawra. Eh, all right, ma that's, that's okay. U diving, għat ma tħajr t-tifla. Xini? Diving, għat ma tħajr t-tifla. Ġili t-dajf, jana ħseb id-dar. Ġiġi firi, kif? Eh, eh. Diving id-dar kif? Jien naf, rasa ġol barmil tal-art. Ah, hekk, Biex tiddajvja ma' l-ostriċis. Mela, biex taħsel l-art u hekk. Eh, ma dak aha, ma dak mhux diving, dak nature. Aha. Nisa u. Men. Rajt da DJ vera tajjeb. Ara għandu teknik vera speċjali. Il-lowel parti l-importanti. Kiku jim il-kamra l-oħra jgħalax il-indu. Ara di.
Ara di.

Apparti l-innu ta' nazjonalisti sawa. Taf li ma tax daqqajtu l-innu ta' nazjonalisti. Vera, għax Final countdown. Dik you win again.
Tajna mlu competition. Eh. Ej, din hija ehm, commercial pop song. Ejwa.
Tqażżiż lek il-ġarretta. Ok.
Tweet Caroline.
Le.
Blue.
Laqqas.
Mux għan blu. Tal-imdeċenju għax. Id-deċenju meta konġat wilit inti. Eh, Sweet Home għal Barbie Girl, dejqitek vera, ek, oh. ek. U talbu ilek ħafna ġifiri. I u d-diska ta' Celine Dion, ta' Titanic. Ta' Titanic.
Too much, my heart no, will go on. No, no, Dawg, you hate them, mm. but you have to play them, mużet bada jihdu f-sol, ma lex ħati ġiju tisaqsik. Lejna ma doqx requests. Ġiġifieri ma doqx. Jekk xagħti ċempilli għal xi diska ma doqqilux. Vera hekk tag life. No. You're not a nice guy.
Jiena l-playlist nagħmilha jien mhux jagħmlu lil nies. Inti ddeċidi.
Jiena l-presenter mhux huma. Huma eh. jisimgħu. Eżatt, jekk jekk ma jogħġbokx, nitlaq lem u u finish tu, u daqshekk, u naqbel miegħek, u l-istess intom guys. U ejja taraw.
Isma' l-maran dal-berdej doq la diska. U issa biħa di, doq la diska, taf li taf xil ma doq ila, eh,

Mela. Jew forsi blażot. Meta twilid?
2000. Le, għandi dak dak il-ħin kienu ħireġ imnieħrek minn oxxommok. Ija, għandu raġun, 1997 ħarġet. Li ma 97?
Ta' Barbie Girl. Eh, Barbie Girl. Kienu għadhom ma' Titanic u Titanic u kol.
Abel, Titanic minn jof.
L-istess, L-istess żmien hemm naħseb Titanic.
Nistja xorta le ġifieri. Ah, mela- Kulli dak iż Ma żomm daqsxejn. Hemm minnu kulturali. Ma qogħdux li labu bil-bżallu għaw. Mhm. Jafa u. Inti taf minn huma l-Beatles?
Naf minn huma ah, l-Beatles.
Għalla l-Beatles mhux fis-settin kienu.
Ej, ma tux li semmejt issa.
Gassu!
Tom!
Tom, Dick and Harry. Tom Jones.
Tom Jones. Tom Jones, ma tafx. Ħadd ma jafu Tom Jones.
John, John, isma' hekk hawn dramer li eh. ma jafx minnu Roger Taylor, eh, ġifieri. Bis-serjetà.
Jena ma għax. Ma dramer, eh, dramer.
Jien dispeċini vera.
I don't know any of the old ones. John Bonham biss naf, għax u biss kien bellaħni. Il-bqija ma tantx kien. Ġifieri in pace ta' Deep Purple ma kienx belħek. Għad ma smajtom Deep Purple, le.

La vida fi xi xi ebit intimit? Le, le, mhux hekk, le, le. Ċar fis-sens ehm, ta' simpatija. Ok, all right, all right.
U all right. u- u meta tinduna mbagħad wara li tkun għadd u tajt il-pariri x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel. Tu tajtu on air il-pari, fej support ma tajtux on air. Ejja, jiena kont on air bit-telefon, bil-mikrofon qudiemi, Eh. bit-telefon fidi u qed nispjegala għal dil persuna x'għandha Kollox. tagħmel. Mela, qalbi isma. Le mhux qalbi, ma kienx qalbi. Le, all right, mela, sinjura, ħanajdlek. Inżel fuq żewġ irkoppa. Le, le, le, ma kienx dik it-tip ta' konversazzjoni. Is-suppożitorji tiddaħħalhom.
Mux kien għagħed għak kitif, le? Sensibli kienet, mux hekk, ġifiri. Sensibli vodi minn baj. Ġifiri talbitni parir ta' kif għandha tagħmel biex issolvi il problema li kellha u jiena tajt għal parir tiegħi. Ah, Għala parir bħal dak privat ma tajdux oner. Agreed, agreed, agreed. Sinjura,
tittaqbdu sew u ttih kemm tiflaħ. Le, x'kif ma ma kien mhux dak it-tip ta' pariri. Tivvintax. Ah, Tivvintax. Innalla ma kontx fl-era. Tista' tgħid il-parir, men tista' tgħidilna l-parir. U oh, le x'ngħidlek ma tarax noqgħod ngħidlek. Ankunu nafu da. Inti għatli, inti għatli, saqsejtni jekk għadxkelli l-mikrofonu miftuħ. Għatlek. Eh, eh, all right, eh, all right. Daqsek. Daqsek. Għaddajt on air bizbal. Le għat.
Għat ma nxirek. Għat.
Għat. Ostja, l-lum niprofaw. Għat kellek xaħat li dalek on air? Ejja.

Għax dik għadik ta' t mm, Ta' ta' kelli oħra, di kelli oħra minn waħda minn naxxar telefonata, mux waħda kelli telefonati, kelli waħda mill-imġar ċemplit li kien iż-żmien il-miliet, kelli ħafna regali, rrit intijom, rrit neħles minnum daw regali, u bdejt namillom mistoqsijiet vera banali, ġifiri. The easy shit.
Eh. U ġifiri ta' anki tfal, it-tfal jitqubija kien namillom dil-mistoqsija, u di ċemplet tal-imġar, U għattila għattila għandi food processor għalik għattila din il-risposta. Għattila xkienu t-tlet rigali li slat emmaġi taw l-ġesu. Bet kun tafax ta' zmienek. Mela, mela.
U tinsiex li dika ġeja mir razza tal-familja tijak. Bil-ġemel ġew dawk. All right? U kellhom is- kellhom is-siġar tat-tamal magħhom ukoll. Ejdilom. Għallan għas kellhom flus dawk. Le, Ma- mela. Mustalek, brok, dejjem għaw. Ġejt, ġejt li bes illum għaw. Kollox għabjad. Id-dubbom. Le, fuq biss abjad.
Mm. Fuq bis għabjad. Fuq biss abjad.
Anyway, u dija tela xinu ma tlet regali li taw il-bambin Ġesu. Eħe. Għalt li deb, inċens, u għafet, għattilejja, joqsok iħor. Ej, niftit, għalt li ej, niftit, għalt li fil-punta tal-sini, edha ma s-sax niftakara, għattil għod attent tas-senajlek.

Ilna ngħidu li aħna jiena fil-Malti. Missierek tabib, man.
Missier tabib bravo ħafna, hawn nannu ktar bravo. Naf li missierek bravo ħafna jien. Imma jiena bil-Malti għandi naqa' vokabularju nieqes. Jaw kienu jisakruk fil-kabord li lek id-dar. Ma sakrunix fuq rasu kienu.
Ma sakrunix biżejjed fil-kabord naħseb il-problema. Għax jew għax kieku anzi vera naħseb kienu jisakruni fil-kabord. L-ammont ta' ħin li kont naħli nilgħab b'ġismi flok noqgħod naqra u nistudja kien ikun kien ikun wis. Jiena jiena ma naqrax biżejjed bil-Malti, torti tiegħi, it's all on me. Vera ma naqrax biżejjed bil Ma taqrax bil-Malti?
Bil-Malti ma naqrax.
Taf kemm hu sabiħ il-Malti? Jiena qas jien ħanejt xi ħaġa li ħanqabdu balla ħejt sal-punt li naħseb li nafu nafu naħxu l-programm f'sormu. Dukaħna, nobodu kaħna mill-ewwel għajdin.
Sabiħ il-Malti, it's nice. Sowa, jiena vera ma narax il-punt li nifirħu bil-lingwa tagħna. Kemm minn tinjurant. Ma narax il-punt. Għax jiena nemmen li kulħadd l-istess, kulħadd ugwali, u l-istess ma narax il-punt li tifraħ bil-Franċiż, ma narax il-punt li tifraħ b'dak, I don't find languages something you should be happy about, għax they were there since fucking forever, u it makes no difference. Jenek noħoda. Ma ma taħsib li hija lingwa hija arti.
L-arti, jiena ma sibx li arti, għax arti. Għax anki meta bniedem li m'għandux ma jitkellimx dik il-lingwa, l-lingwa tiegħu ma jkunx l-Ingliż pereżempju, u jkun jien naf Ġappuniż. U jipprova jitkellem bl-Ingliż. Ibiddel u jtija l-Ingliż tiegħu jteħ xejna differenti, jien dik nara arti. Il-Ġappuniżi pereżempju biex jitkellmu bl-Ingliż,

Le, le, le, wara jiddu bari dejja, le, le, le, ver, le, I agree, I agree li you form different forms. Issa trid tisma' l-Ingliżi jitkellmu bil-Malti.
Problemi tagħhom. Mhux se nsemmi programm televiżix għax da hopeless case. Ma jifmux.
Kienu Italjani kienu jidawru Laurel and Hardy bl-Ingliż. Kienu jitkellmu bl-Ingliż. Taljani. Taljan b'diction Ingliża. Dik fejl kbira. Kienet, jekk issibuħ bieċa Lauren and Hardy bit-Taljan, jitkellmu bit-Taljan imma b'diction Ingliża. Kjoż istawti faċendu? Faċendu!
Oh, eh, oh,

Ej, għaw sew daw fucking tal. Ma fija xejn.
Xejn. Memx kelma waħda li tifimha. Mhux bil-liba, memx memx kelma. Jimur Memx kelma. għedanu, li mħin silvanu, jikem r-ronu, ċmin Kolla bħallu. tal-lum. Vera, you just, it literally, he did it to prove a point. li Eh, It ekku, sounds like, eżatt. it sounds English. li- U għamlet suċess.
Għamlet suċċess kbira.
kien U tant iskattar, aħna no?
effiċenti, għax għajdunna mux effiċenti mill-ewel. Ekku pum. Aħna.

U kollu ġibirix, u faqat l-għalla, għed id-diska ġibirix. Li kienet iġri fl-Italja dak iż-żmien, kienet qed tiħu over il-mużika Ingliża. Eżatt. U l-mużika Taljana kienet qed titwarrab anke mir-radio stations. Allora hu rrid jagħmel punt li jisma' ħan għamel diska jien. Ma fiex kelma waħda li tifhimha. Agreed. L-argument kien li l-lingwa arti u dal-eżempju ħadġibu. Mela.
Anzi, dan huwa l-aħjar eżempju. Dal-Campbell soup tal-lingwa. Da l-isbaħ, dan l-isbaħ eżempju. Egret, eh, eh, tal-arti eh, fil-lingwa.
Għal da sekk jena ħan kolli neħi l-kappell metaforiku kbir li għandi fuq rasi. U najdlek orajt, għabek naħseb irbaħt laqa punt u nexxili, nexxili kġilbju na aktar towards the culture. Isma, aħna f'kull belt u f'kull raħal, Għandna ħsejjes fil-lingwa tagħna differenti. Mija fil-mija.
Jiġifieri jekk inti tisma' n-nies tal-Mosta jitkellmu. Eżatt. Ma jitkellmux kif nitkellmu aħna tan-naħa t'isfel ta' Malta. Mija fil-mija, tmur għadda xa dik in-naġa kemm gustuża. Tmur iż-Żurrieq pereżempju, iż-Żurrieq, jien għandi l-mara ta' ħija miż-Żurrieq. U meta tiltaqa' ma' ħutha, u jien nkun preżenti, jkunu qed jitkellmu bejnietom, jien naħsibhom ġejjin mill-arti ta' da. Ok, mizzurri. Fatt infamilti mizzurri.
Mux eżempju, għantek eżempju. Darba kienet titkellem muħta u għaltila I would fall. U jena I with fall. I with fall. I with fall xi tkun, di waqgħet ġifieri. I will fall se naqa' Għattela isma' eh, I with fall xi tkun, għalt li i u tfal.
I with fall. Għaxi biżuri i I. Ara xi tkissi.
I i u it-tfal. Għalek rixtek. I with fall. Għandhom iktar wieħed mill-iktar dialetti. Sabiħ. Sabiħ.
Estja.
Aħrax. Sabiħ.
Il-ħamrun ħdej l-assa hemm djalett Ahmed. Hemm ħafna ħafna hekk ikun hemm hemm ħafna minn dan. Mhux fejn l-assa biss. TV shows. X'tip ta' TV show tħobb tagħmel iżjed? Għax inti palissa għandek għaddej il-bandi time. Fucking ġejt, malli batu titkellmu ħażin fuq il-PBS qed jenara, l-alla x'bażża. Imma mhux hekk, mhux kif titkellmu. Le, le, le, le, le.
U nasumi li bli censored u whatever. U kull hemm fejn iċċensuraw. Imma imma imma you're with it, mhix mhix mhix kollox iċċensurat u Għandkom dawk il-puppets tajbin, qed l-aħjar puppets fuq il-PBS. Xinu xinu l-aħjar papi? Mux Ricky. Tajba. Proset. Aziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Tixtieq tara l-episodji qabel kulħadd? Jekk hemm minn fucking imkisser ġo minn qalbi. Sezzjonijiet tal-episodji esklussivi. I'm a Barbie. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żopp għadek qed tistenna? Abbona magħna fuq patreon.com/bajtubacon. Aħna konna għedna qabel inti tħobb il-muturi. Ah. Ma tinkwetax is-suq Malta l-mutur. Ħalena mill-liba. Ija, inkweta.
Hemm inkwet kbir, le. Imma jiena
jiena m'għandix biker racer. Eh. Jiena mutur biker, biker rider. Nsuq bil-mod. You take it easy. Noħodha bil-mod. U nisma' mutur kbir u tqil. Ma għaw Malta ma tissigurax tiġbed għax. Ħażin.
Ħassib xi ħadd joħroġ lok minn xi sqaq. U ġili waqajt, ġili waqajt. Jien ma naf il-ħadd fuq mutur għallu li qatt ma waqajt. Kulħadd dejjem jixkana, kulħadd dejjem iweġġa. Waqajt dejjem ħafna drabi waqajt. Mhux għalhekk. Ma meta kont tisal.
Meta kont iżgħar kont nabbuża, meta kont iżgħar ma kellix moturi eh, custom bikes, ġifieri moturi ta' show. Eżatt.
Kelli moturi tal-scramblers u trial bikes, ġifieri kont. Speed. Nitla mal-ħitan, naqbes it-taraċ. Ekk, allora ġili xkanajt. Eżatt, eżatt.
Eh, X'mutur għandek palissa? Issa għandi Dragstar.
All right.
Balla storbju hekk ġifieri. Jiena vera joġbuni l-mutur. Ġalek tidaj biex taħslu.
Eħle, eh, kollu kromju. Abba twet minn ta' daw. Jgħalek ma nsuqx mutur, jaħsbu tal-bolt. Jaħsbu.
Jien vera joġbuni l-muturi, I mean, let's face it, minn muturi, minn ħagġib li l-ikel. Mhux hekk.
Hemm bżonn il-muturi jew. Ekku. Jekk do karozza jiġi daqs kemm tord. Four by four. Allura wkoll inti ħażin fit-tikħil. Darba mont mortejn il-ġew tanti nselmu l minn hawn ġifieri. Miskeb kiet ommu.
Hekk hekk hekk xejtlu xejtu la kollox. Ġara eżatt. Kella kella kella ħajt talbit ħaridna nkaħluħ u jiena tlu niġi ngħinek. Eh. U min jaf il-ġew tanti jaf, ġew tanti joħroġ ordni, immu jkun supervisor. Eh. U tala qed tikħil fidejja. U xej. Aw. Tasbek tħalt skorba. Xej, diżastru.
Dak it-tempju li hemm.
Eh, eh, eh x'tempju hemm skorba? Skorba m'hemmx
xi ġiem l-imġar. Bejn il-ġar u z-zebbieħ hemm l-skorba. Mela post għala skorba. Dak batejt biex bnejtu.
Eh? Dak batejt biex bnejtu. Skorba? Eh. Ma nafx il-missielek.
Għanti missieri jafu kaħħal. Eh. Veru.
Esperti ju. Esperti. U għalu għalilna ġoli wara jmortu pizza ħadd. Mortu pizza ħadd tiklu wara ġifieri. Ma stajx tmur tikol Sirjana naqas tibqa' on brand ostja. Wara dak it-tikħir kollu stajt tibqa' naqas. Kienu jgħalfuk minn daħu x'għamel. Għas kienu jgħalfuk. Le, ġeż, ġol ilna wkoll ġiex phrases idej uħ l-ipokriti. Ullalla.
Id-double standards ġifieri. Ejja, ejja.

Idħol Triq Repubblika l-Belt fil-bidu inti daħel mill-bieb. Tibda tismagħhom għall-ewwel oh, ifajru. Mhux ifajru, tarhom deħlin u ħarġin mhux dak il-bieb. Issa. Dak natalemi.
Eh, ta' eh, eh, yes, hemmhekk hija, hemmhekk ikun hemm ħafna ħafna double stand. Issa jiena ħanġibek f'naqat rabel. Aha. Ma nafx il-mara tiegħek, qed nassumi li l-istess bħal mara tiegħi. Imma jiena meta nidħol mill-bib ta' barra. Timsaħ il-koxxa.
Ma le.
ma nistax inħalli iżraben ħdej l-entrata. Eh. Jiena ma nistax, għax hemmhekk mhux postom. Imma Il-mara għandha display ta' żraben dej l-entrata. Tagħha ok, tiegħi le. Dik ipokrezija kbira. U di tiġri ħafna ta' spiss f'ħajti. Dak pufterizmu. Xini, xini? Pufterizmu.
Pufterizmu dak.
Il-mara tiegħek tagħmilek dawn l-affarijiet. Meta mara tgħidilha pufta. Eh. Ar.
Prova nagħmel one plus one. Għax ma tistax tkun. Pufta, il-mara. Allura tinsolenta b'dak il-mod. Dik x'tiġi mara pufta, lesbian, le tiġi? Le.
Le?
Dif differenza. Driver tal-arriva. Inta mill-lex xittek il-mara naqda bi standards. Ija. Emmu. Eh, eh. Imma, it's, it's, It's, it's, it's, com it's coming. Kif kuħat l-istess problemi għandhom dawn affarijiet, jena jibelħuni. Għax għanna karatteri differenti. Ibelħuni.
Il-natura ħalet, il-ħedatura ħalet. Mara u raġel. Eħe. Tik ek bisħal għet il-natura. One, two, finished.
Daqsik.
U kullħat għalla liħ. Anke fej jitlu l-annimali, ħanżir u ħanżira. Agreed.
Zimel u debba.

Dik, dik, dik biss qalli. Jiena mmur spiss f'dej Indri, għax eh. Indri huwa skultur, bravu. Literally sculpturist, ġviri, hi skulptur. La, la, hi skultura. Ok. U mmur deħ, noqgħod nejnu, nixbolu z-zibel, li li waqqa mal-art tal-formar. U fħin minnhom ċemplu telefon kienet il-mara tiegħu, qaltlu uħroċ il-lasanja mill-friġġ, qaltlu ħalli tittoja. U da telaq minn idea għalli mxi fuq għalli għamuru norġu lasanja. U ftaħdu tal-freezer u kien hemm żewġ dixxijiet lasanja fuq xulxin. Fil-friġġ.
Fil-freezer. Fil-freezer.
U da ġbidnihom, ħarġu minn ġol freezer u da żewġ dixxijiet weħ. Kienu meħlin. Imma aħna kellna bżonn dix wieħed. U allura li tittamel u inti tifred dix minn dix. Eżattu. Imma bidejna mar nexxinniex. Għadi tabba, aha.
U bħadġibna martell. Agreed.
Biex nagħtu fuq il- ħalli forsi. Forsi ċekċika l-barra.
Jinqala. Agreed. Bil-martell ma minna xej. Aħba. Ma ġibna skarpell. Ix tuża flok beċamel għala l-polifi. Ma nafx.
Naħseb li super glu. Eh. Un ġibna l-skarpell. Eh. Biex inkissru s-silġ forsi daw l-ostja ah, tilari l-għazani. Ah. Un bat daw l-tetlu ġibu law. Eh, eh, U t-sabbattu mal-artek jien biex forsi inkiser. Agri? Inkiser il-madum u ma kisirx id-dis. Oh, bax heaviness, man! U bdiltu id naħseb il-madum, bħal eh? ħattik ħil, bdiltu eh? int il-madum naħseb. Le, ma zzardajċ. Ah, ba dan Indri, Indri raġel nixef zgur, eżil ma tantx għandu. Indri kien kompliċi miħaj, ġifiri. Eh, bat he's a skinny man, għax ma sax ikun jikol minn wara hmm. l-marati jew meta di faqqata għalem, xie xamlu l-lazan? Le, le, li ġaraw li Bil-kesħa ġol-freezer il-frame tad-dixx. Ejwa, ejwa, physics O levels. Espanda weħed ġol ieħor u ma setgħux jinqalgħu.
In cold, metal contracts ah. does not expand. U ejwa, ejwa.
La sema, we. Contract jgħat il-xoffa tal-qiegħ. He's a son of a medical doctor.

Li tiddejjaq li n-nies jisaqsuk?
Le.
You're good for anything. Mm. Nothing worries you, nothing bothers you. Għallum. Imma xie nsaqsik xi ħaġa di, di, di, di. Di min jaf kemm darba smajta. Eh. Inti ġi minn Ted Bundy? Le.
Ted Bundy għandu kull jomi. Għandu kull jomok. Għax Ted Bundy huwa an adopted child. Ok.
Oriġinarjament mhuwiex bandi. Ted Bandi.
It-sijiet ta' missieri adottawh. Is-sejta?
Eh, Mela biċċajt.
Estja, all right, minn jaf kemm darba smajta U dil-mistoqsija. dejjem. Dejjem, Għajdu dejjem. li noqdu attenti minna kaxi transindifeli. Kombinazzjoni. Scoop tajba di. Kombinazzjoni Ted Bandi l-lum news li żdiedet fajla oħra sabu oħra. Iva, iva. Li tiegħu. La kumulazzjoni llum dik. Illum, eh? Is-siss istaġi dal-għodu. Ġifieri ta' bandi kont taf minnu Jeffrey Dahmer le. Le.
Bandi familja u jiġi. Eh, bandi għax għandu kull-jom. Għandu kull-jom. Għax gej forsi.
Eh. U dak tziju ġifiri? Mux tziju ta' missir.
Tziju ta' missirek.
Għara kemmi jek id-dinja. Jien ma nafx ben ta' ħerja.
Veru li Amerika stop serial killer, pero kellu kapaċità enormi, eh? Le, he was a- Penetra f'kull imkien kien. And he was a very nice guy. Yes. Yeah, very handsome man. Very handsome man. kien right, Jippenetra yeah. kull imkien. Forse ma kienx il-verb. Il-verb adattat.
Imma le, t- Ted Bundy, jek, jina, jina, jina tafx nil- nisma ħafna u koll, Eh. jina, jina jajdu li ħafna, biddi perdi għal il-sobbi ġifiri. Hello, I need them, hello, my name is Max, jajdu li, oh really, my dog's name is Max.
Kien jismu tiegħi mek il-kelma. Eh, taraħa għal għadili bankun nixtieq. Aħseb wara jien.
Għalek, qed ngħid. Aħseb wara jien.
Xieġi fija, ismi.
Għall-Amerikani mhux loki jien. I'd like to go to the John. To the John, ejja, to the eh, John. Jizzob tidna namel.
Ejja, le, ma it's not, it's not, it's not cool. Eq. Dejjem Max, kull kelb Alla jbierek Max, jismu tħawadni mal-klieb. Alla, u inti ġfinti kellek kelb Max u kolet, najdek kull darba ħin kollu, najdilom dan għabba dak il-ktib. X'kellek, French Bulldog? Tal-but. Tal-but kbir ħafna. Tal-but i-pastardjat ma tal-kaċċa kien għalleħ fillu. Estja, eh, ma ambizju, sa, ferocious, ferocious il-kelma. Mm. Ferocious ħafna. Għamlu l-aħħar logħba ġona ħna. Ejja. Għax wasalna.
Taf kemm minna u stramen. Għalek, għalek pieċiri, inti pieċiri Ok, għalek, għamsit ejja. l klostja Ejja. Da, biz maħx pieċiri naħseb il Għatanċ, Da. Vera. Missa xejn. taqtis il-lul Nofs ħin ta. il-topic ta' għala ta' lejn. Issa taqtis il-lul ħin. Sina ħina xiex.
Biex imur salli.
Biex imur isal, eh, dak fadal, int fadallek tħonċo xi xi ħaġa zommara sal-isfel. Ma ma ħsib li rapis għallu għalla f'nofs il-lej. Korreġuni, ta' Ħalawlu l-aħħar logħba. Fejn aħna ħanerġgħu nmorru lura l-mużika. U vvintajna d-diski għal għanja tal-poplu. Issa, il-ħaġa li aħna dorna l-popli differenti. Fini mhux għanja tal-poplu Malta, għam namlu diska li naħsbu tkun adattata għall-għanja tal-poplu tal-Italja, per eżempju. All right. And we're gonna go around that road. And you have to tell us if they make sense. Da diski ħad diski tafhom, xfir ħan għamlu nażlu l-entim. Mela, l-għanja tal-Vatikan. Sweet ah. Child of Mine. Intu ilom?
100%. 100% intu ilom. Yes. Sweet Child of Mine il-Vatikan, bomba. L-għanja tal-poplu taċ-ċina. Yellow.

TNT!
TNT! Intu għolam? Ok.
Għandhom ħafna minnom daw.
Dak oh.
l-ebsin il-dinamajt huma, iwa. Iwa. Proset, tajba spuni, oġbitni. Inti, inti t-prova, t-prova t-eħx

Franza! Afrika!
Attaraw il-futbol Franċiż. Inkun mhux jisbu Kante. Franċiż, Konate. Ħafna, ġifieri ek ek saret Franza. Anke Malta għandna ekta wkoll. Ej, ej, ma tajjeb, le, it's fine, it's fine, ta' ma Franz, Where it used to be once, tipo, naqqa razzista. Issa saret naqqa l-oppost, ġifiri l-affarijiet mm. nbidlu. Ma laqbilx ta' ġifiri. Xiex, ma laqbilx.
Li f'tim tal-futbol ikollok. Eh, ta' għax they're all internationals.
Ma għax ġrala l-Italja. L-Italja l kien għalat bil-World Cup.
Meta inti fit-timijiet fil-lig, fil-lig campaign għandek it-timijiet Milan, Juventus, Inter, kollha Memx Taljani.
Iktar hemm barranin fit-tim billi minn fejn se jażel il 100% le le le 100% l-Italjani moħxin minn biċċi dinja din palissa. Naħal oħra Franza rebħu World Cup hekk. Eh, le ukoll, ġifieri għandu punt għandu. U Malta tibdew nilagħbu naqas sali biex lagħbu bil-Maltin. Eh, tajjeb aħjar, Malta aħjar nbidlu kollox, anything, anything to win. Forsi xi darba nitla' nara logħba tal-World Cup ma tafx kif. Eh, satara. Mela, ħamor għall-Iżrael. Iżrael, diska li tgħodd għalihom hija Erika. Fadli li jarafx, the tables have fucking turned, eh? The tables have turned! Ah, basbun kemm heavy dan The tables have turned. Jena qed nara li ġvastika diġà qabadni dar dik l-istoku tiegħi. Ġifieri min għamilha di? Spooner.
Qabdak PTSD ta' żmienek. Fuq spooner, xogħolok di? Fox kemm għandek spooner.
Di ma ħallu l-om xieġifiri l-Izrael. Armi li l-em. Armi li l-em.
Ixraqilom imma.
Fem, għedinna. Għal da zminijiet.
Inti segwijom l-aħbarijiet ġuwen. Insegwijom hija l-aħbarijiet.
Tan-nadur ma segwijċ.
Ma nafx, ma nkunx naf bija, veru ma nkunx naf bija tan-nadur. Faqalu.
L-innu tal-Italja. Eh. Bella ċaw.
Anthem of Freedom. L-abort għat jamlu naqatar ta' Ma dan l-rum, l-abort il-rum, ma jmorru. Mux li ta' eh, ma fimtix ta' din. Għax, għax, għax hemm ħafna connection bej l-Italja u l-abort, għax Maltin immorru jagħmlu l-abort l-Italja. Eh. Allura dan qabad il-babies post abort u dak a later abortion jgħidu l dak. Post partu. Hemm wieħed fl-arja, rajt. Wieħed fl-arja, żgħar, twins kienu ġifieri. Mm. Bidan eh, laqqas ma ntulhomx. U le, Bella ma ciao. tarax. Intu jela. Le, le, xintiju. Le, le, le. le, armi li lem. Armi lem.
Afganistan. Morna l-Afganistan. Daw tijom li trid.
We will rock you. Ah, ma xebel, espolos. X'jissuttaw il-ġebel, sfortunatament. It is what it is. Yes. Yes! Yes!
Xin nissemilu xi ħaġa tal-Middle East jaqbad jitbiss.
Jien għati għator ta' xejbil, għax xejbil kien ilu joffendiħ żmien, allora li jista' joffendiħ l-antanati. Ma mela, issa qed nagħmel vendetta minnu. Eżek, kollha l-istess, kollha l-istess.
Qas biss jien middle East.
Le, di mistajba. Iħa ħalluha, għantu jilhom.
Mela, mela. Epstein's Island. Don't stop till you get enough.

Issa morna wkoll aħna n-Nord Korea. U l-Russja. Happy. Kim and General the Leader. Xitħa, ostja liħor. Kulħat happy jemmi għat. Ejja, ejja. The happiest country in ever, for sure. Kif rebaħ l-elezzjoni xinajt

L-aħħar waħda.
Di jaf toġba fuq il-Middle East ukoll. Il-Palestina. Ex. I'm still standing.
I'm still standing. Għadhom hemm il-Palestina b'saħħithom. Standing on my knees imma standing. Standing, eżatt.
Jiena eh, nissimpatizza ħafna mal-Palestinjani, mal-poplu, ma nissimpatizzax mal-Hamas. Fos kemm għandhom.
Le, l-Hamas le, for sure. Imma mal-poplu, ma' ċittadin, jina nissimpatizza. Ġviri għantu għulom.
Ija. Jina l-lum rajt id-diska kumulazzjoni insertajt għam still standing, xkont nfittex il-daka, u l-ammont ta' bajt ta' ġilli rajt u inkredibli. Ah, ah, fi music video tijaw, em raġel, libes penti, bil-bajt imbollati bis-suf ħireċ mill-ġemp tal-penti. Nistaw nitfaħsbu. U kont bej skandalizzat U sħant?
U sħant.
I was, I, I was on the verge, John. I was floating. It is what it is. Tista' tini ħjiel ta' fejn bebet u ieħor. Fejn iż-żob jidher.
Alla alla, wow. Ara, da, da, da, da, dejjem hemm, issa kompli sejja ta' pointi kollu żobbu bil-suf ħireġ minn vera vera vera żejda. Dak bil-camel toe ma nafx kif irnexxielu ġifieri jarma camel toe mal-bajt bellaħni. Ovvjament Johnny jagħmel li jrid ah dara, wupp wara ħrajtu. Mhux billi ma skandalizzajt ruħi għal kif intefa'. Ah, mhux żejda John! Mhux żejda! Kif illa la nixtilek tal-aħda. Mhux żejda!
Għasqa fi frame ma kien hemm. Bella, imma isib, erġa, erġa mur għaddej, erġa kompli għaddej. Kemm il-darba rajtu.
Għax issa jerġa jiġi, issa jiġi zoom in, zoom għada. Mux tafx ma kienx ħalli nara għall-HMTV missiri meta kon zaħir jena. Daġej, spun daġej. Għana tarek xow ek daqsu. Wappa hemm! Għana, bissuf ħirex kullimkien.

u kif ukoll eh, il-belt online intimates.com anything sexual nice fair play time in the room itlu online intimates.com grazzi kbira l Gozo Creations il għalon kull tip ta' signage itlu Gozo Creations.com The Rising Phoenix Martial Arts Academy mara tal-spoon għalna akarat lessons layer labs 3D printing dan ukoll 3D printing tal-spoon għanżam eh, kollox u grazzi l-Black Box Pro dem jenuna bis-sound bil-mic su kollox imma grazzi kbira li l-ek John

Le, jem ħabrom xoxrin, bħal dak joġobrin. Kif kien jgħatem. Le, le, imma ħat pjaċir, you enjoyed it, you liked it, I, I, I, I really had fun.
Vera game, vera proset, ġifiri. Il-ħajja, il-ħajja, ekti toħoda siħbi. Għasse mank kullħat bħalek, għax you're a good example, għax professional, jgħatem, jgħat eh, għall-għandek karriera kbira, ma xorta, when it's time to let loose.

Għallu li kun arta sib, tax kultant. Ġiri jimbidlu, ek?
Ġiri naħuli biex jitħol xaħat liħor floki. Estja. Daqqa jkun hemm xi maratona, daqqa jkun hemm xi show ieħor ta' xaħat ieħor, u neħħi ta' bandi mbagħad. Eh, li lek inti da, inti once again xal għal-bajt sowa. Jien għandi filosofija. Jina min ħobni u min jobodni, It-tnej tajjeb għalija. Għax minn uħobni, jgħat f'qalbu, jobodni, il-kollu f'moħħu.
Ġoni, kif ta' faħilna, naqa wise words, ostja fl-axħar. Anything you want to plug, anything you want to let people know? Anyone you want to say thank you to, anything ek, final words, qabel ma ma nitilqu la u mor nordu. U dawk li ma jafunix, u jgħodu jgħadu fuqi. Fuck you. Id-liba kemm oġobni l-ġon nostra.
Għandu erba' punt sajbin.
Simili, u għanna, bazzikament għadu kem għal il-motto tagħna. Eżatt, vera.
Zoppux kem għadkom.
Eżatt, that's what it is. Għandu erba' punt sajbin. Mela tfisser dik.
ZFKI, mela, zoppux kem għadkom. Mux għakod għed interpreta.
Mela xkod interpreta.
By the way, t-tiħil. Iwa, zazax fl-imkien kolla għalikom. Vera!
Ekwa għadna bint. Iħin kollu nidaw bil-Madonna zaza flimkien kolla likom. Imma l-Madonna xan zaza, menx Madonna em. Iwa, ma fis-sens. Ibba sabili t-tar bil-Madonna xati. We're a bit, we're a bit, we're a bit more than zaza flimkien kolla likom. Le, dakka vera instem għal-gay, John. Jintafaw zazax flimkien. Għala kolla. għet jitkellem. Għasu bil-marok Malti ta' Mex. Aw. Zazax flimkien.
Kolla likom. Eh, Inti fissajt fuq zop li rajt fuq il- fuq l-screen. Zob sabiħ.
Mimli suf. Just suf biss.
Sabiħ. Jien kontent bih. Tijaj. Anki jena.

Kolla għalikom. Kolla għalikom.
Jo kolla rwenin toqgħod tajba u kolla.
Zada, inti nittej, dadi. Imma ki.
Bil-fors rrit jgħid xi ħaġa biex iwaqqalilu nnifsu.
Thank you ħafna ora, John. It's been a fucking pleasure. Good to, good to meet you again. Good to see you again. Grazie kolħad, zofox kaman tkun kolla. Demmu,
legend.